Ko tēnei kaupapa, ko te karanga. Ooh, aa, ana kai te kite hoki tata, e, kai te, kai te mimiti tōna taumata hohonu ki ngā kōrero. Ana kai te whakatūria e kōrua, tā kōrua wānana. He aha te hōtaka o tēnei wānana?
Ā, māku pea e whakautu tuatahi, engari i mua i tērā, Kei te hiahia noho au i te kōrero mōku tonu, nā te mea, anei, anei taku, me kī taku kaiārahi ahau i te tuatahi, i te wā i haere ai ki tētahi wānanga i roto o Onghaamua. Ka whakahaerehia he wānanga whaikōrero karanga i reira o kua 20 tau pea ki muri. Ana ko tō mātou kaiārahi i a mātou, anei, anei, ah. e noho nei. Nō reira, kei te hoki ngā mahara ki reira. Ka haria mātou ki te tāhuna, te taha o, o Hine Mataroa, tō tātou kuia Ooh. awa. Ana ko tā mātou mahi i homaihia e Hema ki te whiu o mātou reo. Ki te kuia ra e rere atu ra ki waho. A, koira te timatanga o tāku na mahi karanga i tera wa a tae noa mai ki nāianei. Engari kei te tika pea te kōrero a, a Hemai ko, i a tātou i waho ra, e kōrero ra ia, ka tae mai he wā, mō te kuia ki te heke mai, nā te mea kua āhua whanowhano haere nā korokoro, pēnei tōku nei tēnei rā. Ana, ko tāku whakaaro i a māu e kōrero ana te whakahaere wānanga, pai tonu kia kōrero atu ki nā taiohi, ko rātou hoki te reanga kai raro iho, kua tae ki te wā e heke mai ai tēnei kuia o Ekenepea wētahi atu kuia mai tērā tūnga ka whakapakari atu i a rātou kia eke mai. Ana koinei te āhuatanga o tēnei wānanga ki te whakapakari i a rātou i ō rātou hinengaro wairua tinana i te mahi te mahi nei. He nui ngā kōrero hei kōrero, ehara ko te ako noho i nā kupu karanga, arā atu, arā atu. He hōtaka tonu tā māua hei whai haere mā māua, ehara i te mea kei roto katoa i te hōtaka nā āhuatanga katoa, engari he hōtaka ārahi noho i a māua, i a māua e kōrerorero ana. Nā te mea he whakaaro atu anō o taku hoa hei, hei tāpiri atu, e kene pea he whakaaro atu anō wōku hei tāpiri atu, engari ko te Ko te hōtaka nei, he ārahi noho i a māua i roto i a māua mahi. Ā. Ā.
He rawe rā te hōtaka nei, kia mōhio ai tātou me pēhea te tātari i nā kōrero nē rae koro. Auge e haere Māori noho, ā, hakakapokapo kaupapa haere, ā, mea rawa ake, he aro nei wā tātou kōrero. E me āhua, me āhua hō, whiwhi hōtaka anō, nē. Tīmata mai hea, he aha te kaupapa a mea, nē. Nā, kia, Kia hoki ake au i a koutou haere i te hai te awa. Ai koe he rihiinaki atu ai āhua ki rē. Te moumou ki o tēnā haere he karanga atu ki waho i te awa rā. Te hikihiki kōhatu rānei mai kore. Me whakahoki mai au ki tā māua hōtaka i noho ai mātou ahau Pareārau me Mewena mātou i noho ki te ata tātari, te ata titiro, me pēhea rā. Nō reira, ka hoatuhia ētahi āhuatanga ki a rāu. Ka riro nā rāu e whakatakoto mai te hōtaka, hei te waru karaka ki te iwa karaka kua rēhita. Nā, ki te haramai koe, haramai me tō uruwhenua, me tō tiwhikete i whānau mai e koe. Ka rakau he take o te hari mai i tō, i tō tiwhikete taraiwa nei. E kore e whakaae a Awanuiārangi.
Me hara mai pērā, nē? Āe, me hara mai pērā. Hara mai, kaua e whakahōhā. Hoi anō. Hoi anō, koirā te āhuatanga o tērā, tērā wāhanga. Hei muri atu i tērā, kua tīmata tonu, mai te iwa karaka ki te tekau mā rua karaka. Nō reira, ka whakanohonoho ā-rōpūtia i roto i te whare nui kia taea e te wetewete te āta titiro kia mārama ai ki ngā kaupapa i whakatakototia atu e Mata. Nā, nō reira ko te pukapuka ka mahia nei hei ārahi haere. ka mutu hai whai atu i muri i a rātou, ka mutu ana mō tērā wāhanga noa ai. Nā te mea, e rima marama noa iho. Nē, mai roto i taua rima marama rā, kotahi noa te wāhanga ka haramai koe. E toru ō wāhanga e haere ana koe ki te papa tākaro ki te aha noa iho. Nō reira e whakawāteahia mai. Tērā kotahi noa ah. kia tae mai ki Kia tae mai ki tēnei wāna.
Ah. Tēnei te mea tuatahi, ne? Tēnei te mea tuatahi. Mm. Me muri atu. Mm. Ki te rongo ātaringa koe, he pai, mm. ia, pātahi he atu, he aha ngā mahi i mahia. Ai. Kia ah. mārama ai koe i mai tō hara maihana, Ai. kia korei e Whakahokia tonu ki aua pātai rā. Nā te mea, me haere whakamua ia te wā. Ana koirā tā mātou i noho ai ki te wānanga, ka mutu ki te ata titiro, me pēhea rā?
Koinei tonu te āhua o tēnei mea te rautaki o te whakatakoto kōrero, nē. Ka whakareri koe i ngā kōrero, ka rapu koe i ngā kōrero e hāngai ana, ka whakatipu koe i aua kōrero rā, Kei te haramai hoki rātou ki te kimi, kia āwhinahia rātou. Ane, inā takoto pai tō hōtaka me ō whakamārama, ā, ka māmā mā rātou ki te whai mai he aha mō kaupapa. E koina, e, kātahi tētahi mea, ana, me kī pēnei nā, ki te Takoto pai tā koutou hōtaka ake, nē? He hōtaka kai konā i hāwhina i ngā mea whai kōrero, nē? Āe. Nē rā. Āe. Ā, kāre hoki e mihi ka haere tahi tonu rāua, te karanga rāua ko te whai kōrero. Āe.
Me mahi tahi te tāne rāua ko te wahine. Ki te kore hoki tētahi e āwhina i tētahi, kua noho noa ko te anga. Āe. Mehemea ki te hoki ngā whakaaro whakamuri, e kore e kitea koe te kuia koia anake. Ka mutu ki roto i ngā karakia a te Hāhi Ringatū, kua noho mai te kuia i raro, ko te koroua kei te pātū o te whare, kei ngā pakitara rā, kei reira rātou e noho noa. A kua hoto atu te kuia rā mai ko rā, a, a, anei kē. Arā, ērā āhuatanga o te kuia koroua mahi tahi, he aha i whakarerekēkēhia ai i tēnei wā?
Ko te, i whakapuatia e koe te Hāhi Ringatū, he pai tonu tēnā hei tīmata, nā te mea koira hoki ētahi o nā tuhituhina kōrero, nē? ngā momo rerena kōrero me titiro e ngā kaikaranga, e ngā kaikōrero. Kei reira, kei roto i ngā tuhituhi o ngā kōrero a Te Matua Tangata, kei reira e noho ana wētahi kōrero hei āwhina ki te whakatakoto i ngā kupu mō roto i tēnei mea te karanga. Nō reira, koinā tonu te mea tuatahi i whakahuatia mai nei koe. Nā. Kei roto hoki i ō tātou hāhi te mihinare, te, te Ringatū, te Perehipitiriana, kai reira nā karakia, nē rā. Ana koina te mahi, he tiki atu i aua momo karakia rā, nā rārangi karakia rā, katahi ka whakahāngai, ā, ki te kuia karanga, ki te koroua whaikōrero, nē. Mehemea ka tirohia ngā whakaahua o ngā kuia, nē. Nā Harry Sangall i peita. Hoi.
Ā, ētahi... Āe. Āna.
Ko ia moko rā, nē? Nā, āe.
Nā, mehemea ka tirohia... Ā. Te āhuatanga o ō rātou whakaahua. Ā, āe. E pupuri ana rātou i te Paipera. Āe, āe. Nō reira, ka whakaaro te hinengaro, He, he aha? Ā, he aha? Rātou i noho ai te roro o te whare, kātahi ka titiro, ka pānui i te Paipera. Ā, he aha te herenga atu ki ngā mahi o runga i te marae? Kei te tika hoki tāu, ko tētahi o nā whakaahua e maumahara ana tātou, ko te kuia rā, ko Pihitahi, e pupuri ana i te Paipera Tapu. Ana ko te tauira o tērā, hāngai ki tā kōrua kōrero, kei te titiro pea He aha rāna a Kupu o Rotorai hei whakawhiti mai māna ki roto i tana karanga. E te iwi, kua rongo tonu tātou i tētahi huarahi, nē? Ana kei te kī nā kaikōrero ināianei, haria mai ā koutou pukapuka karakia ki roto i te wānana nei. Mēnā hei hoa noa iho māu, haria mai nā e te Hāhi Ringatū, haria mai ā koutou pukapuka karakia, nā mihinare. Nā te mea hoki, Ko te kōrero e kōrero nei nā kuia nei. Kai te kī rāua, tērā tonu pea he kōrero kai roto rā hai whakapakari ake i a koe te kaikaranga, i a koe te kaikōrero. Kai te hiahia noa au te kōrero, i te kōrero māu ko He Mai na nahi nei. Nō nui rawa aku orua kōrero. Mō nā mōrehu kuia, ā, mō māua mōrehu kuia o te whārua tonu. Te hiahia māua ki te. ki te tono atu i a rātou kia haramai, ehara, ehara ki te, ki te mahi i te mahi, engari haramai hei, hei pau mō tō mātou wānanga, mō tō tātou wānanga. Ana, e kōrero nei a Hēmai, tērā wā noho ai nā kuia, tō rātou nōhanga, nā kui, koroua i ō rātou nōhanga. He whakaaro nō tēnei nā māua, nō reira, anei au e whakapāho atu nei, kia koutou e kui mai, koro mai, noho mai nā, Haramai.
Mihi mea ka wātea koutou, haramai, ā, kia āhua mahana haere te rā ka puta mai mō te tinapea a te Rāhoroi, haramai ki te whakarongo, haramai ki te hōmai i ētahi whakaaro kei roto i ō koutou hinengaro mō te kaupapa, mō ētahi atu kaupapa rānei. Nō reira, he tono tēnei nā māua ko Hema me Wena. Haramai, ā, hei awhi i a mātou, ā, hei hōmai i ētahi Mātauranga nei, kei roto i ō koutou hinengaro e noho ana. Hei whakapai tonu i te āhua o te wānanga, nē. Ka noho mai ana, ake nei, kei roto i ngā whakawhitiwhiti kōrero a tēnā, a tēnā, kua whēnei te kuia mōrehu-ra. Ā, ā, anei tētahi kōrero nāku i kite au, i rongo ahau. Ko tētahi mea ake hoki o tā koutou wānanga, ki te kohikohi i ngā tāngata. ki te whakahao mai i a tātou ki te wāhi kotahi. E, ki te āhua o tēnei hui, kai te whakareri tātou i a tātou mō apōpō. He pai ake rā tēnei hui, ki te kore e whakatū hui, nē rā? Mm. Kai te whakareri tātou, i a tātou mō apōpō. Pērā hoki wā kōrua tuhituhi kairani. Kai te whakareri kōrua i nā kōrero tuhituhi, hāngai ki tō kairangi, me nā mātauranga mō apōpō. E kei te tino tika tera kora. E tenei mea te karanga ki runga o rongo karae. Ia te wā kua ki te tau i a kōrua e tū ana a, i te taha matau o te whare rā, ne? Mm. He wāhi tono tērā mai anō? A mā wēna pē, tēnā e whakauti. Ko ia hoki i konei, i mua rā anō i tōku haramaitanga, engari te wā i au i reira rā, koe rā tonu te, te tūnga. i, ah. i tū ai ngā kuia ah. o tōkuna wā, ah. engari ka hoki ki ai ki wōna kuia i mua noa atu i tōku tau tana mai ki Waenganui o Ruatoki, nō reira whakawhiti he atau ki a Hema. Ah. Oia, oia ka mōio. e, e ara hoki te mea he aha, kai te rapu noa iho tātou ma te hune whakarongo mai nei, ko tēhea te wāhi o rongo o kāra e tūtū ai nā kuia, ne? Oh. Ah. Mm.
Mai rāno i te, e te wā, e ia, taku pakake, te kau mā whā. Te kau mā whā taku pakake. Te tāne ke pia koe te rā.
Tai hoa ke ne, ko roro mō te rā. Oh, yeah.
Kai, he, he, he, nā te mea kai roto i te wai atara whakawai rā. Ana, I reira ka kite ahau i te tū o te whare mate. Mm. Tū ai ngā kuia rā i reira. Te taha matau, e tiro atu ana koe mai waho. Mm. Ana ko te taha maui, mēnā kai te tiro atu koe mai waho, mai te kēti, ki roto, ana ko te taha maui. Engari, ko koe te tangata whenua, Kua taha mata. Ai, taha mata.
Ah.
He, he pātai tā. Tōna pātai, taku pātai. Ki ngā kuia i tērā wā. Hea te rerekētanga o taku taha matau me taku taha mau. Hea hai pērā i runga i te marae. Ka wareware ake i a au te whakautu a nā kuia ra. Me te kī mai anō taku korou, Hoihoi. Hou. Kia kapi tō waha. Hou. Tāu whakarongo. Aha. Titiro. Kaua e pātai. Hou. Kaua e ui mā ki hoi. Hou. Nē, pērā tō mātou rīanga i tērā wā. Nē. Kātahi. Oh, kauwhi pai te pā. Ah. te pā tai te awa ane. Hoi ana. Nō muri rāno, kia rua te kau mātahi pia taka paki. Ka ata noho au ki te ata whirawhira. Ko mate mate atu ki nā kui ara. Te ata whirawhira ki te ata titiro, ki te ata wānanga. I mua i te matenga o taku korou. Ah. O Wīwhitu. Wīwhitu. Mm -hmm.
Nā te mea i tipu mai e i maunga pōhatu. Ah. Āna mahi me tana whānau e whāia tonuhia nei e māu ko taku tama i tēnei rā.
Āe. Tama hou, nē? Āe.
E māu ko tama hou. A tama hou, nā taku korou e whakapakeke pakeke mai rāua ko Puti. Ā. Rāua ko Puti. I waimaria rāua ki te pakeke mai i te taha o tērā, Ka mutu me nā mahi i mahi ai. Ka taka te wā, kātahi anō ka ka puta he māramatanga mō tēnei mea o te mātauranga o ngā kuia koroua o tērā wā. Koirā tāku kei te hiahia ki te whakaputu mai, kia rite anō ki te āhuatanga o te mahi whāriki. Nē, ka tāpae mai tēnā i tāna, tāpae mai tēnā i tāna, mea rawa ake, ara ake te nui o tō whāriki. Nē, kāre ko koe anake hei mahi. Engari mēnā ki te mahia koe tō korowai, e mahi ana koe, ko koe anake. Ki te mahia koe tō kete, e mahia ana e koe, ko koe anake. Nō reira ka tīkina atu ko Te Whāriki. Te Whāriki i whakamahia ai e ngā kaikaranga i runga i te marae. Tōna ahuatanga me āna whakatakototanga i tēnei mea, i te kupu, te kupu kōrero. ana ērā whakaaturanga mahi i te wā i tipu mai ai au, i whānau mai ai i tō mātou kāinga i Ruatoki.